Hemmäňize salam dostlar, gowmy ýa-da ýalan, janyňyz sagmy? Bu günki PUBG Mobile wideomyza hoş geldiňiz, sapa getirdiňiz. Size bu gün nädip fatiha galmaly, nädip rank galdyrmaly, tudym-sudym görkezjek. Tak, men ýüz dogsan bäşinji itdim iň soň bir gün oýnamadym we ýaňy oýnan wagtymyzda biraz raşrap oýnaly diýdi oglanlar. Biraz raşlap oýnadyk, minus minus minus iýip müňe çykdyk. Garaz size häzir şu oýunda nähili oýnamalysyny görkezjek. Onda näme, let's go, pognaly!

Eger ýanyňyzdakylar rank galdyrmasa bot zatlary size berse bolye meni normalny bolýa ýok rank galdyryem bolsa paýlaşyň botlary. Adam köpräk ýere atylsak neme kompýuter doňanmy kadem. O näle.

Enemies ahead! Haý, dogan, gapyny iýipdir-ä bular-ow. Bam info? Of, of, of, of, of. Enemies ahead!

Maşyn aldylar. Normal Nemejan öňüme çyk wo normal gaty go. Şegan. Abi Şegan maşynyň tigirlerini aldınız mı? Aldım aldım. Daça mı? Tamam. Görkeze nokta var ya.

Men bir şu jaýa girip, kask ýeleğimi täzelemesem-ä. Geldi. Ýedi. Iki kişi geldi biz tarapa. Bizimkilere kömek edeli. Gideli, gideli, gideli. Sraz gideli.

Rýadam wragi! Nirde nirde? Indi şu taýda. Kamuflýaž ýa. Wah, bu tarapdan görüp bolmaýa däde, uzakdan ataýyn diýdim. Çepde.

Droby çekla atýarlar. İki kişi gördüm ben. Sana koyduk dursun ben de. Ama. Öldüm. Johnny arkamıza mı var ha?

Öyden at men. Bunun garyndaşlary bar. Sağ ol. Şuna otlar gör brat, gara otlar gör. Şonda epi. Zona zona zona. Elinde arbalet bar o ikinji ýene. Ýok arbaletde başga kim atyp dur geri geri. Ateş etdin haýatyny hany görkez. Bläh. Sekkiz sekunt brat gel maşyna.

Geldi Ali seni silsene. Biraz bir nok berelimi? Yakına geçin. Şu önümüzdeki. Mahir mahir Tamam. mahir sen sen öldürtýän ha. Sarılıp. Marked a location. Yedi. Ses var.

Men tarapdan geldi. Karos. Woo! Easy top 1. Bir hese. Bir daha raz. Ön yapıp doğma. Onu ne öldürmedin sen?

Tak dostlar görşüňiz ýaly ine Fatiha giden wagtyňyz zaýba galan wagtyňyzda birinjiden-ä size berip biläýjek sowetym normalny komandaňyz bolmaly FPS beýik pingi aşak pesräk bolmaly garaz we faýta giren wagtyňyz zoňmal dälde we birek bire podderžka etmeli şulara kim rank galdyrýan bolsa boty şoňa salyp zaý ine şu oýunda görşüňiz ýaly maňa boty berdiler zaý etdiler gördüňizde we Ýakyn oýnamaly infoly oýnamaly. Garaz bu birinji bölüm ete fatiha nädip gitmeli za etmeli şu gyra geçýäňiz otuz adam alança lutlanýaňyz soň iň biraz zonaň orta rana geçýäňiz gyradan gyradan oýnap şeýdip top bire çykýaňyz wideony halan bolsaňyz bir laýkyňyzy alaryn ýigitler haladyňyzmy sizler Memejan switch krasawçik Ganyýeşil geýim. oýun net oýun oýun moşn bolda. ýalydyň. Oýuny oglanlar wideony halan bolsaňyz bir laýkyňyzy alaryn Playtech ýutub kanalyny agza bolmany ýatdan çykarmaň indiki wideolarda görüşýänçäk özüňize gowy serediň çao baý baý.